Фӕндзӕм сӕр Бӕлвырдӕй куыд айхъуыст, афтӕмӕй уӕм фӕзынди хъахбайми, стӕй ахӕм хъахбайми, ӕмӕ суанг муртаттӕй дӕр ахӕм хъуыддаг нӕ райхъуыст, чидӕр, дам, цӕры йӕ фыды усимӕ. Хъалы бӕсты сымахӕн кӕуын ӕмбӕлы, цӕмӕй ахӕм хъуыддаг чи сарӕзта, уый фӕсырдӕуа уе хсӕнӕй. Ӕз та уӕм дӕрдтӕн, фӕлӕ удӕй уемӕ дӕн, ӕмӕ цымӕ, ӕцӕгдӕр уемӕ дӕн, афтӕ бауынаффӕ кодтон, ахӕм хъуыддаг бакӕнӕгӕн цы бачындӕуа, уый тыххӕй. Нӕ хицау Йесойы номыл куы ӕрӕмбырд уат, уӕд мӕ уд дӕр уыдзӕн уемӕ, ӕмӕ уыцы фыдгӕнӕджы, нӕ хицау Йесойы хъаруйӕ бакӕнӕм Хӕйрӕджы бар йӕ буар ын бафхӕрыны тыххӕй, цӕмӕй йӕ уд фервӕза, нӕ хицау тӕрхон куы кӕна, уыцы бон. Раппӕлинагӕй уӕм ницы ис. Армыдзаг ӕнхъизӕн, хыссӕ ӕгасӕй дӕр кӕй сӕнхъизын кӕны, уый нӕ зонут ӕви? Уӕдӕ уӕхи ссыгъдӕг кӕнут зӕронд ӕнхъизӕнӕй, цӕмӕй фестад ног ӕнӕнхъизӕн хыссӕ. Сымах ӕцӕгдӕр ахӕмтӕ стут, уымӕн ӕмӕ Чырыстийы Нӕ куадзӕн уӕрыччы нывондӕн ӕрхастӕуыд. Уӕдӕ бӕрӕгбон сыгъдӕгзӕрдӕйӕ бӕрӕг кӕнӕм зӕронд ӕнхъизӕнимӕ нӕ, хӕлды ӕмӕ фыдӕхы ӕнхъизӕнимӕ нӕ, фӕлӕ ӕцӕгады донгонд дзултимӕ. Ӕз уӕм мӕ фыстӕджы фыстон, хӕтаг чи у, уыдонмӕ ӕмгӕрон нӕ цӕуыны тыххӕй. Ӕниу уӕм ацы дунейы хӕлд адӕммӕ кӕнӕ кӕрӕфтӕм, кӕнӕ стъигъджытӕм, кӕнӕ мӕнгхуыцӕуттӕн кувджытӕм ӕмгӕрон нӕ цӕуыны тыххӕй нӕ фыстон, науӕд сымах ацы дунейы ныууадзын хъӕуид, фӕлӕ уӕм ӕз фыстон, цӕмӕй ӕмгӕрон ма цӕуат, йӕхи ӕфсымӕр чи хоны, афтӕмӕй хӕтӕг кӕнӕ кӕрӕф кӕнӕ мӕнгхуыцӕуттӕн кувӕг, кӕнӕ цъыфкалӕг, кӕнӕ расыггӕнаг, кӕнӕ стъигъӕг чи у, уымӕ. Ахӕмимӕ иу фынгыл дӕр макуы бадут. Ӕнӕуырнджытӕн ӕз цӕмӕн хъуамӕ тӕрхон кӕнон? Уырнджытӕн та сымах хъуамӕ хӕссат тӕрхон. Ӕнӕуырнджытӕн Хуыцау у тӕрхонгӕнӕг. Уӕдӕ хӕлд адӕймаджы фӕсурут уе хсӕнӕй.